ndo zvakungofokasa nevafana vacho na ndo zvega zvavari kufunga
ee eh, ndizvozvo but you, you need to trim down the excitement otherwise yeah, you need to trim down the excitement zviriko but you need to trim it down aona because the moment you want to go full force nazvo zvinokutonzera muguva eh. eh, unofa unotadza kusvika mafoti chakadaro atasvikaya mm. eh, unoenda zvakanakawo futi saka you need to trim down know your limits Mm. Hazvinzi hanzi hazviitwe zviya zviriko zvinoitwa but But kana iri dream yake mfana uyo yekuti kana ndazoitawo mbiri ndaionawo elder potatu vachidai. u- u- uno- unoona kuti chii? Eh, Ndinoda kuedza kuti ndi- nditaurire maghetto youths ese kuti do as I say, eh, not as I do. eh. Uri kunzwisisa ndataura? Do as I say, not as I do. Because once you try kuti uda kuita zvandiri kuita inini zviya zviya zviya zviya. Pamwe hazvisi zvako unobondera. Asi ndikakutaura kuti aiwa mufana wangu famba wakadai ita so ita so ita so. Ukateerera mashoko angu ukaita zvandinenge ndichikutaurira izvo zviya izvo unosvika kumberi.
Okay. Eh. Yeah, but right.

dzebrand brand ambassador tichiita zvemarketing yekutengesa masin nestuff like that andiri kuona mm. saka itongori imwewo trade iri different all in all ona but inini hangu ndakakwanisa kuicapture since ndanga ndiri public figure kubva kudhara mm. zvakandibatsirawo futi stere kuti ndikwanise ku tambirwa nevanhu nekukwanisa kutengesa zvinhu zvandinenge ndichitengesa izvozvo because vanhu vanenge vachindiziva mm, okay.
yeah. so, so papa kuside remusic can we say kuti do people really understand kuti album rabuda rinomaketwa kuti ripinde chi muvanhu muvanhu mm. kuti munhu anoita 50 maalbum or 10 maalbum akangomastoka mumba make ah, zvibude kazvezvo vanhu vasina kana one song kana hapana hazvishandi hazvishandi chii chaanofanira kuita artist kuti anzi orit album rasvika kuvanhu or song yasvika kuvanhu no ndo ndo panopinda maradio stations ka radio stations tv stations anditoona iyo social media yatiri kusenza nayo mazuva ano iyoiya ndopainopinda ipapo
okay mm. but anenge achifanira kunge do they understand kuti they need to, to employ a marketing person ndizvozvo ka ndo panopinda ka ivo mamanagers edu atinenge tinayo aya ndo paunenge vachifanira kupindira ipapo vachipusha mm. maworks ako iwewe as an artist anditoona social, so, so, social media mm. radios television chichi chichi anditoona mm. mazuva ano zvatoo easier because there's this is, is social media yemafones and stuff kudhara zvanga zvakatooma because kuti vanhu vazotambira music yako yanga itongori radio netv mm. mm. okay so so uh, uh, uh, i want to come back slightly backwards for amore eh, pakauya mabackyard studios mm. eh, nekuwanda kwakaita maartist chii chakaitika kuquality of music nokada ah music aina imwe quality aina yemusic aina iri kutongoitwa iyo ndezvimwe zve zvekungotiwo zvigubhu izvo zvozvo zvinongouyawo zvongorirewo zvigubhu zvongoimba fana vanhu vojamba ngoma zvatoita okay kana muchiti zvigubhu uh, what are you saying because i thought zvigubhu was an identity yezimdanzo yeah, of course it is an identity yezimdanzo landiti ka yeah. but zvimwe zvachona zvinozonyanya
okay. uri kuona iwo mabackyard studio aya because munhu wese angoita kalaptop kake atoproducer
okay. waona skiri yacho ukateerera zvigubhu zvacho zvakatosiyana pane zvimwe zvaunonyatsonzwa kuti no this is good quality zvigubhu mm. eh, koita zvimwe zvana zvaunonyatsonzwa kuti ah, ano izvi hazvisiri izvezvi okay mm.
so, nemaka yemusina mbobvira mada kupinda mariddim aibuda eh, vafana vacho na ati yavo iripo eh. iripo but kungoti chete manje vafana vana vavo vese vakungozviti tiri maproducer tiri maproducer saka unoona kuti imwe quality yacho nayenhirini yezimdanzel yacho namanje ka mm. hainenge isiri up to standard mm. waiziva but variko vapfana vari kunyatsogadzirawo good quality music yekuti you can save time as right mwana uyo abatase abata basa okay. ona
dzemariddim eh. ah, uri kuona nyaya inoitika ndeyekuti mm. panga pasina chakashata hapo pakupinda mumariddim aya but you find kuti manje every ghetto youth ari kungozviti ndakuimba akutongonopinda paridhimu ipapo mm. akutotaurawo nyaya yake ipapo mm. oona kuti vamwe vapana vachina futi ku material yavo yachina zvinhu vavari kuimba zvachina chaizvo chaizvo kuti unyatsoda kuzvi hazvina ah, musoro zvimwe zvacho one or two three maartist anenge ari paridhimu raina anenge achiimba zvimwe zvinhu zvekuti unyatsonzwa kuti ayamaizi uyu munhu ari

So that couch am I reading? It's, it's not yours. Ah. Yeah, of course ndinopinda zvangu here and there mariddim acho na but ndiye ndatonyatsonzwa kuti eh, riddim racho riri kufamba sei zvakamira sei inini handidi riddim rekunzi hanzi ka rinopindwa ne 160 hapana zvatinenge tichiita ipo paipa andoona at least riddim rikanzi rupindwawo nevanhu five ten people zviri reasonable you know what I'm saying True. Eh, because eh, every artist ari pariddim anokwanisa kunzwikwa you know what I'm saying but tikaita 30 40 ah, eish imagine zvinoda kuridza one riddim tikunzwe maartist ese ari papo zuva rese ah. All right. hazvishandi eh, pane nyaya yeculture eh, dance or culture mm-hmm. eh, i know kudhara people were copying dressing vaikopera kuti kunosmoka vakadziwo kupfeka kuimba the thread singing about sex drugs and all the like anyway really say kuti kuno takabata eh, the concept yeculture yedance ha kuno ku concept yedance ye chayo chayo yaya haitombofi yakanyasobata chaizvo chaizvo because uri kuona kuti susu we have a certain culture yedu isusu an african culture mm. which doesn't allow us to go that far
Okay. You get the sense?
Yeah. Zvasiyana neavo vanoita dancehall yavo yokoko yekuti vanobvumidzwa kuimba nezveku kupfekenura nhumbi nekudii vachitaura mashoko asina maturo vanobvumirwa ikoko ah. kunoko hazvibvumirwe handiti unoona tine kaucha yedu isusu inototi inototipa boundary rekutoti izvi zvawava kutoita izvi hazvisiri izvo izvi e, variko vapfanha vari kuzama kuda kuti vazviite but hazvisiri izvo hazvisiri izvo our culture uh, even mudzimba matiri kutobuda chaimo chaimo eh. mune vabereki vedu handifunge kuti vanenge vachimbozvitendera zvinhu zvakadaro izvozvo Okay, but kana taenda kumabhawa uko techizama kuda kukopera kuti but kudance kuya kuya Eh, kaka. mavideo matinoona tinozo Ndo- ndopatinenge tichitorasika ivo pai pai eh, ndopanotangira kurasika kwacho ikoko because automatically ukada kutotanga kutokopera iwewe ka uche ndipo paunopedzera wakopera nezita nezita remunhu wauri kukopera eh.
okay
Handiri kunzwisa handiri kuita kutaura. Zvimwe eh. zvinhu funga wega. Eh. Sangoda kungokopera. Hakuna unoziva wangu nda kutaurira dance hall tinogona kurova dance hall yedu isusu ka. Hmm. Isinei nechekuita neizvo zviya zviya zvekunze zviya. zvichitonyasonakidza you will be surprised kuti vanhu vachona vari kunze vaiveka zvavari kutoita zvese havatozvidi vanotonakidzwa nezvedu zvatiri kutoita kunoko isisi tinoda kukopera zvavo zvavari kutoona kuti hazvina kana basa zviyazvo kusatoziva kwakangofanana nekufa ndiri kutaurira zve serious Serious because unoziva kuti ndikada kutaura wangu ka eh, ndiani wawakamboona iwewe kumba kwenyu hmm? ana akabvisa hembe kutsara akashama kudai achitofamba mumba kupinda mumba achibuda mukitchen achienda mudining achida isu achitenderera mumba asina kupfeka kuti hanzi hunhu iwo kupi asi muchichema kuti hanzi chaita abatwa chibharo iye zvazodai zvazodai women gender kuzodii he vachipopota asi muda kukopera kufamba musina kuveka unobuda eh? aiwa kuna zvakadaro chamwari isusu unoziva kuti chii nhembe dzaingopfekwa muno handiti mm. but pfekai kanhembe orit kana muda kuita zvezvenhembe zvacho kwete kuti makuda kutipfekera victoria secrets amheno hanzi eh, kudai so matatu achikwidza nemagaro imomo chii ichocho hmm? mhete dzoiswa mukanwa kudai so ah, baba boy eh. hakuna zvakadaro zvezvezvo
inini hangu aikondemu aikondemu such and kana musi wechingani you can ask me again and again and i will tell you that i condemn that and i don't want to see that okay.
eh.